abusuafoɔ ɛnɛ ɛyɛ benada march bosome dɛ ɛtɔ so mmienu baabi a wowɔ biara no yɛ mmoadwo ɛyɛ nsɛm a ɛkɔ twi kɔ brɛman kɔ bata no yɛtwa akrɛ hinke ɛwɔ ɔman mu ne amanfoɔ nkuro so a yɛakekɛ si ani ɛna yɛde ɛbrɛ mo sɛ yɛkaseɛ bɔ ɛtwa toɔ Ɛwɔ ɛyɛ ɛnɛ da mu. Nsɛm na yɛde ba no ɛdɔɔso na pɔ so na pɔ so nie. Ɛnɛ mampanin dada John Dramani Mahama ne mampanin dada Akufoɔ ɛna otumfoɔ ɛnɛ COVID-19 vaccine no wɔnom akɔ akɔ akɔwɔ wɔnom deɛ ne nyinaa ɛyɛ nhyehyɛeɛ ne nneɛma aban de agu akwan mu a ɛbɛnam so ama COVID-19 yadeɛ no yɛtumi ɛde so nkonim yɛbɛkɔ ne akɔ akɔyɛ sɛdeɛ dwumadie no si kɔɔyɛ ɛwɔ mampanin dada ɛyɛ John Dramani Mahama mampanin dada Akufoɔ ne Otumfoɔ Akakye wɔ Manhyia Ahemfie. Na yɛde no bɛkɔ ɔman Ghana mmaransebadwafie ma ɔma no tua sɛ Mampanin Nana Addo Dankwa Akufo Addo apa awuranom bi sɛ mmaransebadwafoɔ gye wɔnom to mu a, wɔn nkɔ na wɔn nkɔyɛ ministers wɔn bɛboa noɔ ama no ama mu atu mpɔn. Ɛnam so ma nnɛ yi appointments committee no adwuma a wɔyɛ no yɛatete sɛ nnipa bi wɔnom a wɔn disqualify wɔn ne adeadeɛ a ɛnam so ma nnɛ appointments committee aba abɔnten aba abɛkyerɛ mu Sɛ nokorɛ biara nni saa nsɛm no a ɛnna nnam mmɔntene so amanfoɔ bi rekeka no basaabasaa saa no, yɛbɛkɔ na yɛakɔ akɔtiatia mu nkyerɛmu. Na Judicial Service of Ghana nso so krataa a wɔde ba abɔnten yɛ nnɛ yi nsɛmtwerɛfoɔ na anka meakɔ akɔte sɛ yɛnka yɛn ano ntom no, ɛnam so ma kuwudoɔ pii no akasa de afa ho yɛde mu nkyerɛmu ɛba owura daniel domlevoyɛ kane pɛne ɔyɛ pɛne kwankyɛfo a otua ghana audit service ano wɔkɔ leave na leave na ɔkɔɛ na wɔsa ba adwuma no ɛnɛ yi ɛde penkyempenkye kakra ba ɔwɔ no ɛne ghana audit service board no ɛne yɛ adwuma no ntam yɛbɛkɔm anwummerɛ yi na akɔ akɔyɛ sɛdeɛ mu nsɛm siti abusua wɔani afoforɔ pii ne akeka si ani Yɛn ne sɛ kaseɛ a sima kakra a ɛwɔ yɛn anim yi, yɛreba ne yɛde aba abɛsom woɔ. Yɛmfa aseda ma Suzy Herbal Centre, wɔn aduro CB Malacure, wɔse sɛ malaria, typhoid nom, meyare mantia pɔ, fever fever nom paa deɛ a, ɛmpɛ aduro biara akyira kwan sɛ CB Malacure na mekamfo de ama woɔ. Food and Drugs Authority mpanimfoɔ agye atom anya no wɔ dwa so. Wei nso so ɛyɛ aduro baako a, ma deɛ deɛ aduro a ɛnyɛ nwono. So ɔte aseɛ? Nyɛ nwono kora nanso wonom nyinaa no na ɛyɛ nipadua no mu aduro. Yɛ nipadua no mu aduro saa no kyɛ sɛ yadeɛ no nyinaa dwane ɛde ɛfiri nipadua no mu. Sɛ yɛ malaria paa deɛ a, aduro no ɛyɛ CB Malacure. Suzy Aba Center foɔ na ɛde ɛbɛ dwa so ama Food and Drugs Authority mpanimfoɔ agye atom. Abusua kaseɛ yɛ ka mu sɛ ɛtwa gu ɛwɔ Kesben Television soɔ no. Ɛsan so twa Krehenke

Yɛn nkɔmmɔ ankasa mfa ma mo. ɔsɔfo ya mɔmɔ akɔ aba yɛn nhyɛ kasa na asɛm fɛn firi mampanin dada john dramani mahama ne mampanin dada akofo wɔn mu akakye ɛna ayɛ wura ɔpem sɛ ɔsɛe tutu ɔtɔ so mmienu nanso danso ɔdanso tipa a Sodaeɛ pa, Tufoɔ Santehene, wɔn nso so na kakye. Ne nyinaa ɛyɛ sɛ n'ano dwo ada na Mampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne n'abadiakyire Dɔkta Alhaji Mahmood Bawumia Covid-19 vaccines no a ɛbɛduu Ghana mmarima sei no, wɔn kɔeɛ a wɔn kɔwɔɔ wɔn deɛ na kyerɛ sɛ nnora yi a mpanimfoɔ ahodoɔ pii no ara ɛdidi so ara ɛkɔ wɔ obi di ad, ɛde di adanseɛ akyerɛ amansan sɛ Aduro no nyɛ aduro a ɛreba abɛkum Ghanani, ɛnyɛ aduro a ɛreba abɛkum bibini, ɛnyɛ aduro nso so a ɛrebɛgyene barima ho nsuo a ɛbɛnam so ama barima wontumi nwo bio. Ɛnam so ma ɛnnɛ Manpanin Dadaa John Dramani Mahama toa so, ɔno nso kɔwɔɔ ne paneɛ Doe. Manpanin Dadaa John Agyekumdi Awuo Kufuor, ɔno nso so awɔ ne deɛ, ɛna Asantehene Otumfoɔ Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu, ɛnnɛ ɔno nso so wɔ ne deɛ. Ne nyinaa, Kesben TV nsɛntwerɛfoɔ de yɛn ani die kyerɛ a, amaneɛ a yɛde rebrɛ mo nie. Ghana mampanin wɔ ne asoɛeɛ a ɔnom na ɛhwɛ yɛ apɔmuden soɔ wɔ ɔnom bɔ mmɔden a ɛkra firi amanɔne baeɛ mekyerɛ AstraZeneca yi Nyankopɔn ayɛ adom ama mmaako mmaako mpem ahansia six hundred thousand atumi aba aba abɛduru ne saa nti sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no ɛnora da yi na Ghana mampanin Nana Dankwa Akuffo Addo wɔ ne n'abadiakyire Doctor Alhaji Mahmood Bawumia ne wɔnom yerenom nyinaa da kɔeɛ a Yɛde bi kɔwowɔ mu wɔ Nkran mantam mu. Na aba abɛda dwa sɛ wɔ Asante mantam mu nko ara no, saa nnubene mmaako mmaako mpem ɔha ne aduonum, 150,000, na adi kan abɛpue hanom sei a yɛahyɛ ase a yɛde rewowɔ saa mpanimfoɔ yi. Mpanimfoɔ ahodoɔ a ɛka bi a ɛwɔ mu nso so atumi atu saa anammɔn korɔ yi ara yɛ a ɛno Otumfoɔ Osei Tutu yɛ a ɔtɔ so mmienu. Ɛnnɛ da yi, ɔno na ɛdii kan kɔeɛ a ɔfee ne mmatirem Yɛde bi wowɔɔ noɔ, na ne yere Nempɔn Lady Julia nso so kɔtenaa ase Yɛde bi wowɔɔ no saa da Ɛno akyi na ahemfo hemfo yɔɔnom wɔ Asanteman mu nyinaa nso kɔɔeɛ a yɛtumi de saa nnubena yi bi de wɔ wɔ hɔnom. Na sɛdeɛ dwumadie no si kɔɔ Manhyia Fi kɛseɛ mu no, sei na ɛsiiɛ. Sɛ yɛn nsa aka wɔ panin paa yɛ a ɔba Asante mantam hɔ a ɔno na ɛda apɔmuden asoɛeɛ no ano, mekyerɛ Ghana Health Service Owura Dɔkta Emmanuel Tenkoran wɔ ha. Yɛretwe api no sɛ anammɔn yi a ɛnnɛ da yi Asantema awura atu yi, ɛɛ mmoa bɛn na ɛde ba bɛboa apɔmuden asoɛe, na ɛbɛhyɛ obi nkuran anaase sɛn? Mpakyɛw, Dɔkta Wadaroma, yɛ mo akwaaba. Yes, yeah, how fine. Ɛm sɛ yɛn nyinaa yɛahu deɛ nnora President yɛɛyɛ, deɛ nnɛ Otumfoɔ ayɛ, ne nnipa bebree ne nsɛm bebree a wɔreka no. Afei bebree a menim sɛ wɔn adwene bɛsakra wɔ vaccine no ho. Na adeɛ baako pɛ na yɛn nyinaa yɛresrɛ, Sɛ yareɛ no yɛn nyinaa yɛ ko na yɛreko. Nti yɛmpɛ sɛ obiara bɛyi ne ho afi saa ko yi mu. Ɛfiri sɛ the vaccine is safe and what? Effective. Sɛdeɛ assurance a yɛde ama mo ara no, ɛno no. Nti obiara a ɔwɔ Asante mantam mu ha a ɔyɛ eligible sɛ sɛ sɛ ɔwɔ paneɛ no bi no, yɛbɛsrɛ sɛ seesei yɛabue kwan no, Otumfoɔ abue kwan no nti no, monkɔ hospital biara a yɛahyehyɛ sɛdeɛ yɛde ntotoeɛ no ato no na obiara nkɔgye paneɛ no bi na ɛbɛboa yɛn nyinaa. Meda mo ase. Yoo Doc, ware wode asɛm baako a ɛtwa toɔ, Wadaroma, yɛ, yɛanya akwannya mmie mu sa, na ebinom kyerɛ sɛ paneɛ deɛ wonya wowie a, huree, wato dɛn dɛ, ɛɛ, nnipa mu ntetemu ne nose mask ne adeadeɛ, ɛho nhia bio. Ɛyɛ nokorɛ saa sɛ wo, wowɔ paneɛ no wie asa? Dabi, obiara a ɔbɛka saa biara nyɛ nokware. Nokware a ɛwɔ mu ne sɛ, afei ara na yɛrehyɛ aseɛ. Enti pania no bɛyɛ adwuma nna bebree. Enti saa mmerɛ yi nyinaa no, ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhyɛ aseɛ na yɛbɛhyɛ yɛn nose mask, yɛayɛ social distancing, ahohoro yɛn nsa. Na pania no nso bɛka ho a, na ɛyɛ me sɛ ɛko no, yɛreko awie. Enti the injection is actually part of. the uh, control effort ɛnyɛ ɛno na ɛbɛ solve the all the problems nti you have to continue to adhere to the protocols no sɛdeɛ ɛkyerɛ no. ne korakora obi a wɔnkuta ghana card ɔbɛyɛ de akɔwɔ paneɛ yi bi. sɛ wonkura ghana card a wofa voters id kɔ voter id ɛnni hɔ a fa driving license kɔ driving license ɛnni hɔ a wobɛtumi de national id card bi a wowɔ a bɛtumi ameyɛ de arecognize wo ɛne wo telephone number wode ka ho a ɛbɛtumi aboa. Ɛno da nkyen a Ghana manpanin dadaa John Agyekum Kufuor wɔ ɔno ankasa ne fie wɔ Padua ase yɛ no wɔ Asante mantam no. Ɛhɔ nso ɔwɔ saa nnukuro no bi ara yɛ a ne nyinaa yɛ nneɛma a wɔde gyina so bɔ dawuro de akyerɛ temanmufoɔ sɛ sɛ wɔnom mpaninfoɔ atumi atu saa anamɔ no a ɛneɛ na yɛn yi a yɛdi akyire no anamɔ bɛn na ɛsɛ sɛ yɛtuo. Wɔnom deɛ no da nkyɛn a Ghana manpanin dadaa John Dramani Mahama ɛnɛ da yi bɔɔ bɛyɛ sɛ nnɔn du anɔpa yi wɔ ne ne yere nso so tumi de n'ani kyerɛm wɔ Accra Police Hospital yɛ a wɔnom nso so ɛkɔkɔ wɔ saa Ndobena yi bia. Na wɔnom wieeɛ no, Ghana Manpanin dada, John Dramani Mahama de afotuo de maa Ghanafoɔ nyinaa sɛ aduro no deɛ, ɛreba abɛgye yɛn nkwa, nti obiara a ɔnam abɔnten a wɔkyerɛ sɛ nnuro no nyɛ biara no, yɛnse no huu, yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔ wɔn ntini mmoa na ɛmmɔ yɛn ho ban mfiri Covid 19 yadeɛ no ho. Ɛno akyi, Ɔpanin pa a ɔno na ɛda Kumase Koropɔn badwa no ano wɔ KMA Boss Onimuonyamfoɔ Wɔsɛe Asibe Antwi, wɔno na ɛgyinaa Asante Mantam mu, Soafoɔ anan, Onimuonyamfoɔ Simon Osei Mensah ananmu a ɛhɔ nso so wodo ani rekyerɛ mu wɔ Asante Mantam mpaninfoɔ atenaeɛ a wɔn nso so gyee sɛ nnuro yi bi a yɛde wɔ wɔ wɔn mu sei ɛna Onimuonyamfoɔ Osei Asibe Antwi nso kaeɛ. Otumfoɔ Osei Tutu ɔtɔ so mmienu wɔ award no adie. Wei nyinaa kyerɛ sɛ leadership by example. Wɔn award yi akyerɛ sɛ yɛn a yɛdi akyire nyinaa no yɛ encourage yɛn ho na yɛntumi nwɔ. Regional minister nnɛ ka ɔbɛgyina mu awɔ n'adie but ɛnam sɛ Ɛnnɛ yɛ ne vetting na saa bere ɔte hɔ no yɛtoto n'ano ɛnti na ɔnni ha. Ɔbaeɛ a ɔbɛwɔ. Nti yɛbɛsrɛ nsɛntwerɛfoɔ no sɛ mom yɛmmɔ no dawuro na obiara ntumi nwɔ. Na yɛn nyinaa yɛwɔ a ɛbɛ bɛboa ama ne spread no akɔ fam. Covid ɛrekum nnipa, ɛresɛe adeɛ. Na wei injection yi aba yi yɛwɔ a ɛbɛma afei deɛ yɛn nyinaa anya anidasoɔ ne ahotɔsoɔ sɛ yɛbɛnya ahoɔden a yɛbɛtumi de afight saa virus. Yɛbɛda mo nyinaa ase. Dɛn na apolisifoɔ sadɔm yɛ wɔ Naoba Asante mantam mu a wɔdii wɔn anim? Ɛyɛ COP Kwasi Mensah Duku a ɔno nso so ne abanbɔfoɔ mpanimfoɔ bi ba bɛdii kan bɛwɔɔ bi a wɔde nsɛm kakra too dwa faa aduro yi ho. Aban no atumi anya aduro ama yɛn a, a ɛbɛ, yɛbɛka sɛ ɛbɛtumi, buroni bɛka, ɛbɛtumi amitigeti sɛ yareɛ no koraa pɛ sɛ ɛba, ɛkyew a. a ɛbɛtumi aprevent yareɛ no sɛnea ɛyɛ a ɛntumi nkyew a sɛ ɛyɛ adom yɛaba bɛwɔ ɛnyɛ adeɛ a ɛnhu biara nti yɛbɛsrɛ sɛ obiara mmra mɛwɔ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛ mmerɛtia yi mu yɛnim sɛ yɛn nyinaa start yɛwɔ wɔ paneɛ yi deɛ ɛbɛma the spread of the yi no sosososososo abɔ fam na akɔ fam na awurade yɛnkyɛ na nka restrictions no a aban de aba no nyinaa na nka agya wɔmatumi ayi ne nyinaa afiri hɔnom. Na ɛno nso nkyerɛ sɛ sɛ na ɔyi medical expert na ɔmo ka no sɛ nkyerɛ sɛ ɔwɔ paneɛ no nti na asɛ bi kɔ gyagya. Nti wei yɛ nnɛ nea ɛkɔɔ so wɔ ɔman Ghana fa no nyinaa ɛfa covid 19 vaccines no mpanimfoɔ ahodoɔ a wɔn ɛkɔkɔ wɔ bie. Mampanin dada John Dramani Mahama nnɛ ɔkɔ wɔ no deɛ. Mampanin dada John Agyekumdeɛ Owuo Kufoɔ wɔn nso so ɛwɔ no deɛ. Santehene Otumfoɔ Osei Tutu a ɔtɔ so mmienu Ɔno nso so ne ne ye maame Lady Julia so so no wɔ wɔnom deɛ sa so so na nana no ahemfo nana mampɔhene dasebere wɔ sɛ bonsu ne ahemafoɔ no pii no a nana mampɔ hema eh, nana kenyase hema nana mua bɛ yie ne ahemafoɔ no pii no aso so no wɔ wɔn mo deɛ ma bae eh, ma Ashanti region so so no the Ashanti regional police commander wɔn nso so ɛkɔ wɔ ne deɛ eh, security men no ne adeade pii no a ɛkɔɛ a wɔn nyinaa kɔ ɛdi adanseɛ Sɛ duro no nyɛ adu bɔne nti, sɛ eduru wo mpɔtam a, na wososo akɔ na ade ho akɔ akɔhyɛ mu, na wawo bi. Sɛnea ɛbɛyɛ na yɛn nyinaa no, kakrakrakra, Covid nineteen no, yɛbɛtumi adi so nkonim. Yɛmfiri saa nsɛm no mu na yɛmfa mu nkɔ mmarahyɛbadwafie mu. Mammɔ no tua sɛ Mampanin Nana Addo Dankwa Akuffo Addo apa awura no mu bi sɛ, mmarahyɛbadwafoɔ no dosodoso wɔnom na fie no nkekawa biara nni wɔn ho a, yɛnnye wɔn ntom na wɔnkɔdi ministers a wɔbɛboa no ama no mmamu a ɛtɔ so mmienu yi. atumi akɔ nkan de ama wɔn. Ɛnam so ma mmarahyɛbadwafo no ahyɛ aseɛ dosodoso wɔ no mu a, appointment committee, na ɛnora ɛnora ɛbɛyɛ akɛ akɛ akɛ, oba oba oba, yɛse yɛse, sɛ ministers no bi a Akufo Addo paw wɔ no mu no, ebi wɔ no mu a MPs no annye wɔ no mu antom, ama bi koraa wɔ hɔ nom a kyerɛ sɛ ɛde ne pa de ma wɔn, Kojo Oppong Nkrumah, Hawa Kumse Nnom, ne Doctor Owusu Afriyie Akotom deɛ na kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ wɔn gye wɔn atom nna gye wɔn atom tena. Nanso ɛnnɛ, Appointment Committee no akyerɛ mu sɛ saa nsɛm no a ɛbɛtɔ dwa sɛ wɔn nuanom NDC foɔ a wɔwɔ committee no so rekyerɛ sɛ wɔn nnye wei ntom, wɔn bɛgye wei atom, wei wɔn nte aseɛ ne adeade no, nokorɛ biara nni saa nsɛm no mu. Ne nyinaa no yɛ nsɛm a ɛbɛda adi sɛ Onimuonyamfoɔ Kwadwo Ɔpɔn Nkrumah a wɔno na Ɔmanpanin abɔ ne din bio sɛ wɔno na ɛmɛhwɛ Ɔman Nkratɔ Nsɛnsɛm soɔ, Minister for Information Designate, afei Doctor Owusu Afriyie akoto a Ɔno nso yɛayi no so ɔman Ghana kuayɛ ho nsɛnsɛm so. Ɔno na mmɛda ano saa da nso so na Maame Mavis Hawa Kumsing a ɔno nso yɛayi no sɛ ɔno na mmɛhwɛ yɛn mpata yɛn soɔ no abɛtɔ dwa sɛ saa mpanyimfoɔ mmiɛnsa yi Appointment Committee abadwokuo no titiriw ɛdɔm kumaa no a wɔnom wɔ Appointment Committee abadwokuo no kyerɛ sɛ saa mpanyimfoɔ mmiɛnsa yi wɔnom nsɛm bi bɔ wɔn ho a wɔnom gye wɔn tom a ɛnyɛ adeɛ ɛbɛyɛ yie ɛno nti ɛdɔm kumaa no koraa gyina so abɔ amanneɛ de ato dwa sɛ Saa mpanyimfo yi, esiane sɛ asɛm aba wɔn ho nti no, ɛnyɛ ade a yebegye wɔn ato mu. Nanso mpanyin se wɔbra kyerɛ ne bra kyerɛ nkwanta da mu. Bere a nnɛ Yewura Joseph Osei Usu a ɔno ara na ɛyɛ Chairman anaase Gyentreni a ogyina hɔ de ma saa Appointment Committee Abayokuo no, wakyerɛ sɛ saa nsɛm no a ɛnenam sɛ aane saa asoafoɔ wei ɛnyɛ adeɛ a yɛagye wɔn ato mu no, wɔkyerɛ sɛ wɔnom asɛdeɛ ne sɛ sɛ Ɔmanpanin bɔ obi din a wɔn dwumadie ne sɛ wɔbɛto susu saa nipa korɔ no ano, na mmom o no, ɛnyɛ wɔn dwumadie ɛne sɛ wɔn na ɛbɛka sɛ nipa wei yɛagye no atum anaasɛ nipa wei yɛmpɛ no, wɔse daabi. Ɛnam so ama Onimuonyamfoɔ Joseph Osei-Wusu de ato Appointment Committee abodwokuo ma no nyinaa anim sɛ saa nneɛma no a ɛrekɔ soɔ no, wɔn nhwɛ sɛ wɔbɛtwe wɔn ho afiri saa nsɛm no ho. These matters were discussed. It is this morning that these matters were forwarded to me by the Chief Whip.

Enti wei yɛ mmaraso adwafiam ne ɛkɔe, na appointment committee ne wɔn dosodoso asoafo a Ɔmampanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo apaw wɔ nom no na wɔn kyɛ sɛ nsɛm bi a ɛnanam abɔnten a akɔ akɔyɛ akɛɛ akɛɛ akɛɛ, oba oba oba, yɛse yɛse, Kojo Oppong Nkrumah, Parliament foɔ sɛ wɔn nnye ntom, eh, Maame Hawa Koomson, Parliament sɛ wɔn nnye ntom, Doctor Owusu Afriyie Akoto, Agric Minister, Nyaadia, Parliament sɛ wɔn gye no atom no, Nokorɛ biara nni baabi a saa. Afei ɛna wɔn dwendwene ho, na afei wɔn awɔ so de akɔ mmaransebadwafie mu hɔnom, na wɔn nyinaa ahwɛ na sɛ wɔn bɛgye atom a, wɔnom agye wɔn ato. Nti nsɛm no a aba abɛtɔ dwa sɛ NDC mmaransebadwafoɔ a wɔn wɔ Appointment Committee no so wɔn ɛrekɛka no, wɔn ɛrekyerɛ sɛ nokorɛ biara nnim. Yɛntoa so na yɛmfa mo nkɔ nsɛm foforɔ mu. Yɛde mo rekɔ Judiciary no wɔnom akakye. Na ano ada ɛna ɛbɛtɔɔ dwa sɛ Judicial Service no atwerɛ krataa de abrɛ Ghana Journalists Association ne Nsɛntwerɛfoɔ Kuo, ahodoɔ binom sɛ kwane a yɛfa so bɔ dawuro titiriw de fa Supreme Court keesi no ho ne nneɛma nneɛma no bi mu hɔnom ayɛ a na ɛntwa yie. Na ɛno na nnipa binom yɛɛ no sɛ sɛ judiciary no yɛ no saa deɛ a na nka mmeaeɛ kɔ te sɛ Ghana maa de hyɛ yɛn kasaboa ɛna wɔba abɛka de ahyɛ yɛn yam mu no. Na kyɛ sɛ judiciary no deɛ na kyɛ sɛ wɔka nka nka bi no no o Nya deɛ wobɛtumi abue w'ano afa wɔn asɛm biara ho ɛnam so ma Ghana Journalists Association mpanimfoɔ aba abɔnten ɛsrɛ saa dabraka ma mpanin Nana Addo Dankwa Akuffo the executive no wɔn ka asɛm yɛ biribi a ɛɛ yɛ yɛ kyerɛ yɛ adwene fa ho ma no yɛ yie saa nso so na wokɔ legislature parliament hɔnom no nso so a wɔn yɛ biribi a ɛɛ Ghana ɔman de hyɛ kyerɛ kyerɛ yɛ adwene ɛde fa ho eti mo judiciary no nso so yɛde Ghana fo sika na etua mo ka no sɛ mo tutu anamɔ bi ne saa anamɔ no sɛ yie o sɛ nyɛ o Ghanafoɔ kyerɛ wɔn adwene de afo a wɔsi yerei to wɔn srɛ sɛ sɛ mpanimfoɔ adabaraka wɔn rekɔ asa aba bio a ɛnka ɛbɛboa paa. Ta no mu sɛ atiefoɔ bɛkae na sɛ wɔbɛhyɛ no nso a. Nnawɔtwe a ɛtwaam hɔ baabie no, Judicial Service of Ghana de krataa bi pue gua a krataa no mu nsɛm nyinaa na ɛyɛ kɔkɔbɔ a na wɔde rema ɛyɛ dawubɔ nnwuma ne nsɛnkyerɛwfoɔ a ɛwɔ Ghana ha. Na krataa no mu nsɛm no. na wɔbɔ nsɛnkyerɛwfo kɔkɔ sɛ, Yɛnhwɛ yɛn kasa ne nsɛm a yɛtwerɛ yie, nkanka nsɛm a wɔka de faa Georgefoɔ no a wɔnom atena aseɛ retie ɛyɛ Supreme Court Election Petition no ho ɔ. Na wɔn nsɛm mu no, wɔn kyerɛ sɛ, sɛdeɛ nnipa binom retwa a Georgefoɔ binom adapaa reka nsɛm binom anim no, ɛwɔ sɛ dawubɔ nwuma na afei nso nsɛnkyerɛwfoɔ no, yɛn nso so yɛma yɛn ani da hɔ. Na ano yi a Ghana Journalists Association wɔnom de aba, Na anwumerɛ yi ada kɛsbɛ na yɛn nso yɛn nsa ka bi akyire mu a, wɔnom kyerɛ sɛ wɔnom akyerɛ mu deɛ nti a ɛho hia sɛ wɔnom bɔbɔ ɛyɛ agyɛgyefoɔ no akyi, na mmom o no sɛ ɛnkɔba sɛ wɔnom de agyɛgyefoɔ no a ɛwɔ kɔɔto baatan hɔ no wɔnom anim retwitwiri fam hɔ. Na krataa no mu nsɛm mu no na Ghana Journalists Association mpanyimfoɔ rekyerɛ sɛ ɛberɛ awie adu sɛ ɔman Ghana atemmuo adwa no wɔnom yi suro ne hu a wɔn de hyɛ nkorɔfoɔ mu o na yɛwɔ sogya ɛyɛ apɛn soɔ no na GJ nsa mu no wɔn kyerɛ sɛ sɛdeɛ woba ɔman Ghana a aban adwumakuo Ghana nsɛnkyerɛfoɔ bɔ wɔn akyi no wɔn nso wɔn sɛ fata sɛ yɛbɔ wɔn akyi bie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔba sɛ aberɛ bia no wɔn nso dwumadie a wɔn die no ɛreba ba abɛyɛ ɔfa baako a da bia no yɛmmɔ wɔnom kyɛm soɔ GJ kyerɛ sɛ yɛma ɛyɛ Su kɔɔto baatan no nte aseɛ sɛ saa akyi bɔ a wɔnom bɔ bɔ agyɔɔgyefoɔ no akyi no, ɛno no nkɔ nkɔba sɛ sɛbi yɛde ɔman Ghana atɛmmuo dwa no reba abɛtwitwiri fam na mmom wɔ no sɛ ɛbɛboa ama Kabimam Kabi no atumi agyina bra no nti no na wɔnom de saa nsɛm yi reto dwa. Na ɛno mu nso so no na GJ de to nsɛnkyerɛwfoɔ a wɔnom wɔ Ghana ha nyinaa anim o sɛ wɔn nso so wɔn nhwɛ wɔn nsɛm ka no yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsɛm a wɔka wɔ radio so ne dawubɔ nnwoma mu no ɛno nso so ɛntumi nkɔfa ɔhaw mmrɛ wɔn a ɛbɛkɔ akɔ wi aseɛ no kɔɔto bɛsɔ wɔn mu ama mmara nso so ne wɔn adi. Criticism they say is a gift which all arms of government need so it will be miscarriage of fairness to deny the judiciary that gift and Landers once said and I quote, The naked truth is better than a well dressed lie unquote.

as guaranteed by the nineteen ninety two Constitution, if not reversed immediately, the ill-advised, ill-timed, ill-crafted, ill-issued, ill-served, and ill Ɛhɛn nti wei yɛ Ghana Journalists Association titire ne owura afei mo ne ne yɛte ne nka ne ne nyinaa ɛyɛ ano yie ne nkyekyeremu a na ɛwɔ sɛ ba sɛdeɛ nsɛntwerɛfoɔ yɛyɛ yɛ adwuma ɛne nkyerɛmu a mpɛn pii no ɛyɛ a na yɛde ma Supreme Court asetena ne adeade ara ne Supreme Court agyɛgyefo no sɛnea wɔn si ho yɛ nkyerɛmu ɛna na Ghana Journalists Association mpanyinfoɔ nso so de nkyerɛmu ɛreba ɛwɔ ho no. Yɛntoa so, yɛgu so a wɔ Election Petition ne Supreme Court nsɛnsɛm no ho na Civic Forum Initiative yɛ a ɛɛ kyɛ sɛ ɛku hodoɔ pii no a yɛnhyɛ aban ahyehyɛhyɛ mu bi a Institute for Democratic Governance IDEC so so ɛka ho bie ɛsrɛ ɔman Ghana adehyeɛ Amanyɔkuo ahodoɔ no nyinaa, titiriw NPP ne NDC. Saa bere yi a yɛrehwɛ no mu nso, Ɔdomfoɔ Yaa Domah Akyenwukuo, n'adekyeɛ yɛ awa da, na kyerɛ sɛ kyena Wednesday, n'adekyeɛ Thursday, Supreme Court mpanimfoɔ de ruling no reba no, yɛnhwɛ sɛ asomdwoeɛ na ɛbɛdi anim kane. Sɛ dane kɔ bonkum a, ɛɛ, hwɛ sɛ akyitaafoɔ ne dɔm nyinaa bɛgye atom. Ɛkɔ nifa so nso a, na wohwɛ sɛ w'akyitaafoɔ ne akandifoɔ ne mpanimfoɔ nyinaa no, mohwɛ sɛ mobɛgye atom. Ɛkuo yi nsɛmtwerɛfoɔ nhyiamu a wɔyɛeɛ yi,

Manpanin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔmo sa maa no, Electoral Commission nso so no yɛasan maa wonom, nti ɛdane kɔ bonkum a yɛnfa no saa. Ɔman Ghana no so sene kuo biara, wei ɛyɛ adesrɛ a wɔn de to ɔman Ghana adehyeɛ nyinaa anim. Yɛnkenkan mo messages kakra ma mo na afei yɛntwa yɛn ho mmra Kwadwo Asɛmpa Furnitures wɔ so, yɛde atwedeɛ ampa Onyankrompɔn ase sɛ anwummerɛ yi so so no kɛtrɛma da abodwoɛ mogya adie mu ɛfɔ sɛnee no yɛntɛ tenka bɔne biara, wɔse Kwadwo Asɛmpa Furniture Works Adum Kumasi. Yoo yɛate sɛ awuku ɛyɛ asubɔe. Ɔse the appointment committee no sɛ Ghanafoɔ ni mu a ɔmo ni power biaa to reject ɛyɛ appointee biaa nti ɛɛ saa nsɛnsɛm no ɔmo kɛka deɛ na kyɛsɛ akɔ akɔɛ to koto ma menhwɛ wo to agodie na dabi ɛna na ɔmo de Ghanafoɔ ɛfɛfɛ mu ne adeadea Leviticus ɛyɛ powers from Kasoa of ɔse covid 19 spread no eh, if not controlled from eh, deɛn deɛn deɛn na kyɛ sɛ wɔn nso so sɛdeɛ ne nsɛnsɛm no si teɛ no ntɛno akyire na ɔde sɔɔ so na yɛmpi ha wakum sin ɛhɛn ɛna kyɛ sɛ wɔma no adwo na wase atwedeɛ mpo nyankoropɔn sɛ wɔnka no ho nti ɔno nso so ne deɛ a wɔde ɛbaeɛ ɛno no ma menkɔ ase na ɛhɔ so so menhwɛ na menkae kakra ɛwɔ hɔ nom ɛmfa ɛma mo Ɛɛhɛɛ na nka mehwɛ sɛ mɛka mo messages no kakra a mode afa ha se Eric Boadi ne wɔn a wɔde bi baeɛ so so no yɛtwa si aba yɛba a yɛbɛkenkan ne nyina de ama mo yɛka mo sɛ yɛka seɛ yi ɛyɛ Suzy Aba Center wɔn aduro Sibi Malakio ɛna ɛbɔ me ti dɔn ma baabi a wowɔ biara no yɛtumi aba ne yɛaba abɛso mo yɛda yɛn ho aba ne yɛba a Papa Daniel Domlevo Auditor General ɔkɔ leave Na ɛwɔ sɛ ɔstate adwuma no, adwuma no a wɔrekɔ akɔyɛ no, penkyenpenkyen kakra ba ɔno ne Board of Directors a wɔda Ghana Audit Service ano ne Audit Service adwuma no. Yɛpɛ nsuo anom aba, yɛba a, yɛde mo nkyerɛmu brɛ mo sisiaa.

ahyere ne customers nyinaa. Wahu no sɛ maame ayɛ smart apɛ CB Malakio ama ne ba a ɔde rekɔ school. Hwɛ sɛ aduane si bɛre market akyi ani malaria nti a ɔntumi nyi. Onua, ɛntena hɔ ɛma wei mu biara nto hɔ.

Wopɛ baabi adidi ama wo ho atɔ wo a, ɛno ara ne Patriots Variety so. Aduane papa ma ahoɔden, ɛma wonyini yie. Sɛ woyɛ parties bi te sɛ birthday party, w'ayie, wo wedding parties, wedding reception a, Patriots Varieties yɛ nnuane mu ahodoɔ, local dishes, bi te sɛ banku ne tilapia, ɛyɛ ampesie. Cuba continental dishes so a ɛyɛ jollof rice, fried rice. Yɛwɔ pastries mu ahodoɔ te sɛ cupcakes, crumbs, chips, short bread. Patrese Varieties traini wɔ nneɛma bebree ho. Cake decoration, ɛyɛ ayeforɔ no asɔredɛm ne ne reception asiesie. Flowers a ɔbɛkita ne flower girls baskets. Hat making, gele making. Yɛwɔ nkwadaa ho nneɛma ahodoɔ ahodoɔ ahodwo station hɔ no ara. Yɛne Nkramofo Asɔredan ne ne twɛn. Nsuo daakyeɛ ni sei. Property fridge deɛ ɛkulu oo ɛkulu papapapapa. Me fie ha deɛ property nneɛma nko ara na me use. Ɛsiane sɛ ɛma me fie ha yɛ fɛ na ɛma abrabɔ no nso yɛ mmerɛsɛɛ.

den paa. Wobɛnya bi atɔ wɔ Ghana afanan nyinaa. Wopɛ bi atu atɔ a. Tonisac Electronics, SD Karam dan no mu wɔ Adum Kumase, ɛbɛn Methodist Asɔre. Property tɔ papa prɛko. abusua ɛkwan a yɛasa aba yɛn ntoa nsɛm no so ma no yɛmfa mu nkɔ owura daniel dɔmelevo ne nsɛnsɛm no mu sɛm bɛka ase no nso a ɛyɛ mampanin nana ado danko akufo ne ghana ɔde service no yɛ so owura daniel dɔmelevo a ɔde ta general wutua no papa ne leave bi ate aka mu bɛ 167 days bi a Ɛhɔ se wɔkɔ no kɔkɔgyina home no ɛɛ ɛkekaka mu saa nti ɛbɛyɛ a owura no wɔnkɔ na sɛdeɛ mmammerɛ ne amanneɛ ne ammerɛ mmara si teɛ no wɔnkɔ na wɔnkɔgyina home no wɔmmra na na ɛkɔ ɔhɔ a anim nso ɔdomfoɔ yɛ adom a nka nnɛ yi ka ɛkyena ɛhɛn na ɛsi ne ne nka kyena wɔkɔ no akɔ akɔɛ no adwuma nanso ɛnnɛ yi audit service no board no de krataa ba abɔnten kyerɛ sɛ papa no ne ne ne mfie koraa so retirement no ɛso last year yɛ a na nka wɔ sɛ ɔkɔkɔ tena fie nti wei no Ɔba no aba abɛyɛ dɛ ɔmpɛ ne baabi ntsena na olumaa pɛnhyen ɛ, ɔnkɔnye ne pɛnhyen sika na ɔmfa nhwe n'ataaso a. Na asɛm yi, Kesben TV nsɛmtwerɛfoɔ de ani adi akyiri kakra. adi aseɛ. Na sɛ a. Daniel Yaw Domelevo a ɔno na ɛyɛ Auditor General no, ɔno na yɛama no tumi sɛ ɔnhwɛ yɛn nkrataasɛm soɔ ne nokorɛ fenkyem yɛ a yɛdi ne ɔman yi yɛ akɔhoma sika yɛ aban de som yɛ no. Afra asɛe ne ba bɛda adwa sɛ Ghana manpanin ahyɛ sɛ wɔnkɔ n'ahomegyeɛ mu wɔ berɛ a na ne mmerɛ anya nsoeɛ. Na ɛno yi, amanfoɔ pii no ara na ɛde wɔn ano tum wɔn kyerɛɛ sɛ wɔpanin wɔrebɔ adwuma wɔ asoɛeɛ hɔ paa, nti ɛkɔbaa no sɛn na prɛko pɛ Ghana manpanin ahyɛ no sɛ wɔnkɔ n'ahomegyeɛ mu wɔ berɛ a na n'ahomegyeɛ berɛ anya nsoeɛ? Wɔnom kyerɛ sɛ afei na Ne bere aso sɛ ɔsan ba na ɔbɛfa ne tumi na ɔhyɛ n'adwuma aseɛ sɛ Auditor General de ma ɔman Ghana. Na wɔnom kyerɛ sɛ na nka ne da no bɛso Nyankopɔn yɛ adom a ɛbena da yi ada yi a ɛyɛ March bosome ne da ɛtɔ so mmienu nanso so no ɔse Nyankopɔn yɛ adom Awukuaa da yi a ɛyɛ third March yi ɛna ɔreba abɛhyɛ ne dwumadie aseɛ. Na sɛ ahwɛfoɔ bɛhyɛ no nso a fra sɛ July bosome ne da ɛdi kan koraa mpo ɛna saa nhyɛdie yi baeɛ sɛ papa yi ɛsɛ ɔkɔ kɔgye n'ahomeɛ. Ne sɛ, nti da mmaako mmaako wɔ ɔha ne aduosia nson, one hundred and sixty seven days, a Yɛde maa no sɛ ɔmfa nkɔkɔgye n'ahome no. Na afei, ɛna mmerɛ no aso a seesei, Daniel Yaw Domelevo, a ɔno na ɛyɛ Auditor General no, wahyɛ ne dwumadie aseɛ. Daniel Yaw Domelevo. Daniel Domlevo a yɛreka ne ho asɛm yi, July bosom no ne da edi kan wɔ afe atwa mu 2020 ɛna papa no ɔstate ne leave no. Enti na esi nnɛ na nkɛkyena ɔkɔ no akɔ akɔyɛ n'adwuma no nso audit service board no de krataa aba abɔnten. So owura no rekyerɛ sɛ yɛwɔ no 1961 nanso wɔn kɔɔ ne nkrataa mu ne adeade no ɛɛ yɛwɔ no 1960 ɛɛ 1960 nti ɛkɔba ne saa deɛ a na kyerɛ sɛ ne retirement no ɛso 2020. Nyɛ twenty twenty one yi a wɔresan aba no aba abɛyɛ adwuma no ɛnam so ma hɛn kasa kakra aba ho a, Kesben TV nsɛmtwerɛfoɔ yɛhyɛ mo bɔ sɛ yɛde ani bɛdi akyire na yɛbɛfiri ato bea no yɛmfa nkame mo. Yɛtoa so na yɛde mo akɔ ɛyɛ Mampo Abɔnten so. Nano Ada ɛna Mampanin Nana Addo Dankwa Akuffo Addo ne n'animuonyam kɔtɔ akyire wɔ Mampo Abɔnten so a Archbishop foforɔ koraa eh, Right Reverend Doctor Cyril Kwabena Ben Smith wɔde ne to si akonnwa soɔ. Sɛ Archbishop kɛseɛ paa de ma Anglican asafo no wɔ ɔman yi mu. Na ɛno na yɛn Wura, Otumfoɔ Ɔsɛe Tutu a Ɔtɔ so Mmienu de Nissan Petrol V8 Land Cruiser mono kyeaoteɛ rɔba akɔ akɔ akɔkyɛ Archbishop sɛ ne dwuma a ɔbɛdie sɛ Archbishop wɔmfa na ɔmfa nsom ntutu anamɔn. Nsɛm wei nyinaa bɛtɔɔ dwa anaasɛ ɛbɛdaa adi nnawɔtwe wei awieeɛ wɔ aberɛ a St. Michael and All Angels Anglican Cathedral a ɛno wɔ Asante Mampɔn no wɔnom yɛ amammerɛ ne amanneɛ ma wɔde Right Rev. Doctor Cyril Kwabena Ben Smith asi akonwa so sɛ firi saa berɛ yi akɔ no wɔno na ɛmmɛyɛ sɔfopɔn mu pɔn a Wɔbɛda ɛyɛ Anglican asafo no ano wɔ Ghana afanan nyinaa. Dwumadie no aseɛ no, Otumfoɔ Osei Tutu a ɔno yɛ Asantehene a ɔtɔ so mmienu, ɔne ne hokani Madam Julia ne nananom ahemfo dodoɔ no ara na ɛde wɔn anuonyam kɔtaa dwumadie no akyie maa no yɛɛ fɛ pa ara. Na dwumadie no aseɛ no, Otumfoɔ Osei Tutu a ɔno yɛ Asantehene, ɔgyina ne nan nkroma so ma ɛneɛ Nissan Patrol V8 a ɛyɛ ɛmono hyiaw no, ogyinaa so de ne keesi maa Right Rev. Dɔkta Cyril Kwabena Bensmith nsam sɛ wɔnye no mfa nyɛ ɛyɛ ne nyamedwuma. Ɛno mu na Mampɔhene Dɔkta Osei Bonsu a ɔtɔ so mmienu ogyina n'Asantehene ananmu o, danee keesi no de hyɛɛ ɔpanyin nsam o, ɔmfa nhyɛ n'adwuma ase mmoa sɛdeɛ ɛbɛyɛ Anglikan dwumadie biara so no, nneɛma nyinaa bɛtumi adi mu. Na bere a

Rev. Dɔkta Cyril Kwabena Ben Smith gyee ɛyɛ kaa ne kii gyee Nissan Patrol V8 no firi n'Asantehene nsam wɔ no. Wɔde asedapiesie maa Otumfoɔ Osei Tutu wɔ adɔeɛ soronko a wɔayɛ no no ho. Ɛno nso ho no, sei na Right Rev. Dɔkta Cyril Kwabena Ben Smith ne ne nsɛm ahodoɔ to. Ada Otumfoɔ ase paa sɛ Nana wo ma ne Nana ɔhwɛ sɛ adwuma no Ghana nyinaa so nti me mfa hyɛ yi mfa nyɛ adwuma. Me hyɛ bɔ sɛ mede bɛ yɛ adwuma pɛpɛɛpɛ ahyɛ n'animuonyam na ahyɛ yɛ Nyankopɔn nso animuonyam nti me wura meda ase. Nti wei yɛ dwumadi a ɛkɔɔ so Asante Mampɔ wɔ abere a Yewura Otumfoɔ Osei Tutu ɔtɔ so mmienu kɔeɛ na Toyota wei koraa deɛ Toyota Nissan V8 ne mpaturu ahu fɛfɛɛfɛ no a wɔn ayɛ kamakama latest one no fɛfɛɛfɛ no no bi de akɔ akɔkyɛ ɛyɛ Right Reverend Dr. Cyril Kwabena Ben Smith Archbishop foforɔ koraa wɔ Anglican asafo no mu yɛma no tiri nkoa aha sɛ Twedeampɔ Nyankrompɔn ne nwosra nnɔɔso nkɔ so ansom ɔman no. Yɛtoa so na yɛde mo ɛrekɔ adwumaka ase ne Bomfa mpɔtam mu hɔnom. Na mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔwɔ adwumaka ase yɛ wɔ Afigya Kwabre South mansini mu Asante mantam mu srɛ Otumfoɔ sɛ nneɛma bi a Nana Bomfa hene ne ahemfo binom yɛ no mpɔtam hɔnom no, asase wɔ do nsa kɔka na medea, wei medea, wei medea, wei medea. Nanso ne nyinaa saa nkurakura no nyinaa no ɛwɔ ahemfo. Enti ɔno ɔhene no a ɔte kurom hɔnom no, sɛ asase no yɛ wo, wo dea a, na ɛnɛ ne hene no a wɔredie no ɔdi ne sɛ nie. Enti wɔsrɛ yɛn wura sɛ nea ɛkɔ so wɔ Adwumakase Bomfa ne ne mpɔtam hɔnom ma mpɔnten mpɔtam hɔnom no ntwa yie, mogya agu baako, wɔsrɛ yɛn wura sɛ wɔmmrɛ mu. N'anom wɔ basabasayɛ yɛ maa ne homene so wɔ adwumaka ase kɛse ne wɔnom a wɔn wɔ bomfa yɛ no no nam so maa akra bi mpo totɔeɛ no, seesei deɛ wɔnom nyina repere sɛ deɛ ɛbɛyɛ na yie bɛtumi atoa yie wɔ pom hɔ. Na wɔnom rekyerɛ sɛ mmabunu yi wɔn wɔ adwumaka ase kɛse yɛ no wɔ Fegya Kwaabere South mansini mu wɔ Asante Mantam no wɔnom akoto asrɛ Otumfoɔ Asantemaɛ Wira Osei Tutu yɛ ɔtɔ so mmienu wɔ sɛ seesei na na sɛ wɔamfa n'ano amma ama mɛto nsɛm ahodoɔ a ɛrekɔ so wɔ adwumakase kɛseɛ ne Bomfa mpɔtam hɔnom a, ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa koraa. Ɛfiri sɛ wɔnom anya ne nteeɛ sɛ mpanimfoɔ bi asan aboaboa wɔn ho firi Bomfa asaase so a, wɔnom pɛ sɛ wɔsan de wɔn ani kyerɛ wɔ adwumakase kɛseɛ ba bɛyɛ yakayakadeɛ bi. Nti mprempren ara deɛ wɔnom resrɛ sɛ Asantemaɛ Wura Otumfoɔ yi a ɔte Kra Werɛ ne Brɛ Werɛ nwoma so ɔmfa n'ano ntom na wɔnka bi na asomdwoe ntumi mmra pom hɔ. Na mmabunu yi a wɔnom na edi anim na wɔka wɔn nsɛm kyerɛ Kesben Television no, Owura Kwaku Duku ka nsɛm kakra, sei na ɔka faa ho. Yɛ yɛ communal labour wɔ ahemfie yɛ gu so ara na yɛ hu sɛ land guard foɔ no ɛne police foɔ no judicial commander police foɔ no aba na wɔn pɛ sɛ wɔn bɛkyekye mmeranteɛ no de wɔn kɔ ne yɛsi daabi yɛn yɛn kɔyɛ bɔne bi a ɛne obiara so nyɛ biribiara ɛka na apolisifoɔ no nte aseɛ nti wɔn sane tuo gu yɛn mmeranteɛ no so ɛma sɛbi baako tɔe baako nso so a ɔda kɔnfano akyi hospital no me na medi n'akyi ɔno na edi m'akyi yɛakyɛ sɛ Sɛ Nana Bomfahene ka sɛ nyɛ ɔna ɛsoma apolisifoɔ no a, ɔde langaadfoɔ ɛna ɛne apolisifoɔ no de baa yɛahemfie ha bɛtutu tuo ɛde gu yɛ so yɛ a fofie anto ata a baako ahwere ne nkwa na ne video a mmerɛ a yɛkɔtoo no a na Wɔse asase ne ne dea no. Ne video no wɔ ha yɛ sɛntwerɛfoɔ yɛde bɛma mo ama otumfoɔ ahu ne rekɔde ne audio so a wɔyɛɛyɛ sɛ na na otumfoɔ de asase no ama no no ne nyinaa wɔ ha yɛde ne nyinaa bɛma mo na mo ama yɛwura so ate sɛ yɛserɛ no yɛde asase no ani wɔ yɛn yɛbɔ ho ban ma yɛwura na mmom obiara kwabli mpɛtɛbie obiara didi kɔ baabi a ɔdɔ ɛsra ne sɛ ɔmmra mu na ɔmɛka no adwebrɛ ntɔma yɛn na yɛntumi ɛnya kwan ɛma yɛasoma no yɛn sɛ yɛwura sɛ ɛna abɔmfa no ɔnka biribi kyerɛ no na ɔnya sɛ ɔtata adwumankasefoɔ ne ne mmeranteɛ na yɛsrɛ sɛ nanaasɛ nsokofo ɔmɛdi hene no mpo no Ne yɛ da so ne ana bonfire no ko asase no so. Ana sɛ nso kofo nim asɛm no baabia. Ayɛyɛ ne ara na ɔburu no. Ɛne yɛ seɛ ntena ase. Ɛma nana bonfire no ɛmɛ fa adwumanta ase fo asase. Efi sɛ 500 years ni. Ɔhene abakɔ, ɔhene abakɔ, ɔhene abakɔ. Obiara ntwe asase so ma nso da. Abɛkyekye yɛn nkurɔfoɔ akɔgum ama nɛ kura da so wɔ kɔɔto. abusua nti wei yɛ mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔwɔ adwumaka ase na wɔde adesere yɛto yɛ wura ne mu no yɛntoa so na yɛmfa mo nkɔ atɔeɛ mantam mu na ɛhɔ na ankra bɛtɔ kasman tv nsɛmtwerɛfa pono kyerɛ sɛ ɛkwan a ɛyi koko board si yi wɔ seesei owura joseph boanhia du ne kurom kwan Kyɛ sɛ bere gyeɛ sam soɔ no, abua gu ma ɛkum nipa baako wɔ ɛyɛ saa bea ɔyɛ sɛ yɛfrɛ no Wassa Afres Afrensie ɛhɛn Owura Joseph Boahen Adu ne kurom no no. Ɛna kane NDC MP for Wassa Menfi East Owura Ɔpɔn Fosu wɔn nso so ɛhɛn ne kurom ne hɔ. Nti wɔn mo kyerɛ sɛ n'ano Kwasiada anɔpa no mu hɔ nom ɛna saa bridge yɛsi nsuo bi yɛfrɛ no sɛ mɛmɛ ma me ɛhɛn na bia soɔ nti ɛyɛ saa bridge na kyɛsɛ wasa kuropɔn de kɔ wasa fresi afransie ɛɛ abrukyire korɔbɔ ne wasa ɛyi hɔnom no nyinaa na kyɛsɛ ɛkeka keka bɔ mu ama wɔn timi kɔba ne adeadea nti ɛsɛ kwasi ɛda na ɔpa ne deɛ wɔn sɛ wɔn de ɛkwan ne bia ma kɔntrad wɔn pɔtɛmu ɔkoko rose yi bɛɛ 55.5 kilometers ɛna wɔn yɛ eti kaa yi anwea kaa mu mu no ntumi Wɔsoa aboɔnom ne adeade a wɔde retwa bregye no na nkaeɛ neɛ wɔatoa soɔ na wɔde aboɔ no akɔ na wɔde akɔ akɔyɛ adwuma nti ɔduru bregye no so a ɛna kyɛ sɛ gran bregye no ɛbu gu mu na ɛbu agu muo no na yɛse okada driver baako di akyire ma kyɛ sɛ wɔkɔ lɔko ɛhyɛ ase aa nti wɔn kɔ yi wɔn a paka paka paka de wɔn kɔ wasa akuropɔn government hospital no na owura baako yɛ sɛ ɛfrɛ no sɛ Collins Kuma Dodow no ara frɛ no aloo, na kyerɛ sɛ wɔapirapira mu ɔdene ma adɔktafoɔ yɛ biaa owuo kura deɛ nkwa ntumi nnyɛ no, ba ma owuo de ne nsa nwununwunu ato no so ma nnɛ yi akɔ akɔyɛ awerɛhosɛm paa. Afoforɔ bɛyɛ mmienu nso so da hospital a adɔktafoɔ rehwɛ wɔn pirakuro de ama wɔn. Wei yɛ Wassa Amanfi East ne ne mpɔtamu Cocoboard CEO Owura Joseph Boahe Adu ne kane NDC MP wɔ mpɔtam hɔ nom Owura Ɔpɔn Fosu ɛhɛn wɔn kurom kwan na abu agu mu a awerɛhosɛm paa akɔ akɔwie sɛ yie no. Yɛgyina wei so na yɛtwa asie aba yɛ ba yɛbɛkɔ dwa so na yɛakɔhwɛ nsɛm kakra a asisie wɔ man yi yɛ dwa ahodoɔ mu.

Wo de woankyɛ. Sɛ yɛka salon a, wo se wonkɔ. Nanso wo tirim kwa sɛ makɔ akɔhyia Sibi herbal soap. No wonhwɛ me nan ho. Ee wo nan ho ayɛ trontrontron paa. Wo nantini apaepae anaasɛ ayɛ den nso a, fa Sibi herbal soap sra wo nantini ne wo nan mmuro mu. Gya ma no nni ten minutes ansa na wode ɛboɔ anaa sekan ketewa awurawura efi no nyinaa kamakama. Hyɛ no nso sɛ yɛmfa nsra yɛn nan ho. ne yɛn honam. CB herbal soap eyi ɛnantam aporɔporɔ, efi ne ɛnka bɔne. Ei! Me dɔ, wo kan yo. CB herbal soap no ɛyɛ adwuma nkasa. Fɛ me nso me naa ho. Suzy anaa? Ghana mmaa ne mmarima da mo ase. FDA ahwehwɛ saa agyedie nkratoa yi mu agye ato mu sɛ ɛyɛ. abusua ɛsɛ mo makɔ aba bio ba yɛ nwummerɛ kaseɛ so afei yɛmfa mo nkɔ tɛma ha bɔ abɔnten so na ɛ wɔn a wɔn mo ɛkra nneɛma ba kuro yi mu deɛ neɛ kɔyɛ duty ne adeade ɛkyerɛ sɛ mpanimfoɔ afa ntere kese ne frakadam kwan bi so gyegye wɔn tuo bi a wɔn firi sɛ mfa no kwan so nti wɔn ka kyerɛ Mpanimfoɔ no hwɛ ɛyɛ tɛma habɔ ne takorade habɔ ne habɔ ahodoɔ no so sɛ ɛkwan bi a wɔfa so gyegye wɔn sika bie no, wɔn adwene ho a wɔn ante aseɛ no wɔn nyae. ba no ho no, Nyame nokorɛ nie ɛrebu wɔn kɔn mu paa, wɔn aka sɛ wɔn tiri ho, ɛsiane sɛ wɔn gye di yie sɛ sɛ wɔn anka sɛ wɔn tiri ho a, yɛyi wɔn ayi bɔne. Ekuo yi nsɛm a wɔka gyina da ne sɛ, pen ɛfiri ɛberɛ a ɔmanpanyin yii one percent a ɛno yɛ special import levy firii hɔ nom no, Shipping companies yi asan nso ada wɔn ho foforɔ koraa ama wɔn ho ɛregye wɔn sika bi a wɔn gye di yie sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛtwa yie ɛwɔ Tema Port hɔ nom a Owura Edward Akron a wɔno ɛyɛ President Institute of Freight Forwarders Association ɛrekasa no kɔkyerɛw sɛ ɔno deɛ ɛyɛ abasobɔ paa na ɔde ɛrema yɛn nuanom a wɔnom ɛkra nneɛma ɛfiri amanɔne ba sɛ asɛm yi baeɛ yi wɔnom amma wɔn wɔn annyɛ mmaabɔ ne nkonti maa na mmom wɔ no wɔnom ara de wɔnom asɛm abɛto dwa a

Freight Forwarders Association of Ghana de to dwa sɛ wohwɛ mu a, Ghana Shippers Council no, wɔn, ɛnyɛ adeɛ a ɛboa wɔn ne ɛkra nneɛma firi amanɔne ba na mmom o no, deɛ ɛbɛboa wɔn mo ɛyɛ Shippers Council no na da biara wɔn pɛ sɛ wɔn tu ho anamɔn. Ɛno nso so nyɛ adeɛ a da biara no ɛbɛboa ɔman Ghana no. Sei na ɔpanyin kyerɛ mu de too Kesben Television anim. We are absolutely not in doubt in our mind that the so called increment

March one twenty twenty. Ɛhɛn nti wei yɛ nneɛma ahodoɔ a yi Ghana House of Porters uh, House of Port Agents foɔ ɛhɛn wɔn de to dwa no fi sɛ nneɛma pii kɔ so wɔ hɔnom a wɔn ani gye ho anyɛ yie nti ɛbɛyɛ a wɔsɛ nim anim yɛ a wɔn mu twa so anyɛ saa deɛ na kyɛ sɛ dwadie wɔ Ghana mmarima sɛ kora na ɛkɔ akɔyɛ biribibi yɛsoso ne yɛhwɛ no mu sɛ kwasiburo ne yɛ afɛkyerɛ gɔngɔn ɛde ne sika ba bɛwura wɔn yi mu ne economy no gyinagyina yie de ama yɛ yɛntoa so yɛgu so ara wɔ ɛyɛ dwa so nsɛm mu na ghana trade fair company limited fo ɔbɔ amaneɛ sɛ afei ɛyɛ trade fair yɛ a ne yɛhu bɛɛ bosome na amanfoɔ da wɔn nneɛma a wɔyɛ di ne adeadeɛ no a wɔn mo kyɛ sɛ nam covid 19 nti no wɔn ma ayɛ nhyehyɛɛ sɛ kwasi bɔne ka ne sɛ virtual ɛhɛn kɔmputa so ɛna yɛbɛfa so abɔbɔ nneɛma ho dawura na na nkɔmɔ hwɛ no mu sɛ february bosom yɛtwa mu no ne deɛ ɛtɔ so aduonu nson Kwaa kɔwura March bosome a yɛwura mu yi ne da ɛtɔ so aduonu nwɔtwe na nka afei deɛ no ɛbɛhyɛ aseɛ. Trade Fair, ama ahodoɔ soɔ nkabɔmu dwadie dwumadie a yɛ a wɔnom taa ɛpa ho ntoma wɔ ɔman Ghana mu ɔno, wei ne deɛ ɛtɔ so aduonu nnum, twenty fifth, yɛ a wɔnom ɛrekyerɛ sɛ afei deɛ deɛ wɔnom tiri anyɛ yie, yɛ a sɛ afei biara wɔnom bɔ dwa da taa na nka wɔnom akyerɛ nneɛma ahodoɔ a yɛ a yɛwɔ no saa adwaman yɛ ɛwɔ amansan nkabɔmu kuo yi mu. na wɔnom kyɛ sɛ afe dii a ɛtɔ so aduonu nnum yi, ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ne akuakuo ahodoɔ pii no ara ɛne aban atenaeɛ ahodoɔ a wɔn man Ghana mu asoɛeɛ yi na aka abɔ mu a wɔnom ɛba bɛdi saa dwumadie no. Wɔnom kyerɛ sɛ ekuo bi te sɛ asoɛeɛ a wɔnom na ɛhwɛ adwadie ne mfidi nnwuma soɔ, Ministry of Trade and Industry, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Local Government and Rural Development, Ministry of Food and Agriculture, Association of Ghana Industries, Council for Scientific and Industrial Research ɛna afei nso Ghana National Chamber of Commerce na wɔn ka bom a wɔnom di afei die. Wɔnom kyerɛ sɛ wɔnom hyɛ aseɛ February bosome ne da ɛtɔ so aduonu nson yɛ a ɛtoa mu ara ɛkɔsi March ne da yɛ ɛtɔ so aduonu nwɔtwe mfeɛ mpem mmienu ne aduonu baako yi mu. Na wɔpanin paa yi a ɔno na ɛyɛ Chief Executive Officer de ma Ghana Trade Fair Company Limited yɛ Doctor Agnes Adu. Ɔkyerɛkyerɛ nsɛm mu fa deɛ nti a afei Wɔnom nhyia na mmom ne afidie yi wɔnom bedi no abɛɛfo ntentan fidie intanɛte soɔ no, sei ɛna maame yi kyerɛ mu fae. It will be a month long fair starting from February twenty seventh to March twenty eighth, twenty twenty one, offering Ghanaian businesses the opportunity to showcase their businesses, network and make sales. We at the Ghana Trade Fair Company Limited firmly believe in turning adversities

products and services. Our focus is in line with that of the government which is saving lives and livelihoods. International Trade Fair ama abusua nti yɛde dwa so nsɛm ne konkɔn ha sei na afei akɔ amanfoɔ nkuro so akɔhwɛ nsɛm kakra asisisi kakra ɛwɔ hɔ nom Amanfo kuro so nsɛm no yɛhyɛ aseɛ de afiri Nigeria abɔnten so alata yaw ne yɛkoi na ɛhɔ ɛna nkra bi a ɛbɛtɔɔ Kesben FM nsɛntwerɛfoɔ ne Kesben TV nsɛntwerɛfoɔ apono so kɔyɛɛ ne sɛ yɛse mmaayɛ abɛboro 317 ɛna nipa bɔnfoɔ bi akutakuta tuo ne adeadeɛ a ɛkɔfaa wɔn mu nomum a kyɛ sɛ Na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Kane na Nigeria apolisifoɔ rebɔ amanneɛ sɛ nkwadaa no wɔhuu wɔnom na wɔkɔfaa wɔn wɔ akuraa bi ase ne adeadeɛ a nanso seesei deɛ apolisifoɔ no rebɔ amanneɛ sɛ saa nkwadaa bɛyɛ three hundred and seventeen no a saa nnipa bɔnfoɔ yi bɛsesa wɔn de wɔn kɔsiee no wɔn nsa aka wɔn nyinaa. Norway ɔman no nyinaa ate dɛn nnɛ paa? Ne nyinaa ne sɛ, wɔrema mpanin abɛtena ɔman no kasa mfoni baako so de nsɛm ahodoɔ ato dwa. Sɛ naano fiada awerɛhosɛm yɛ a ɛsii wɔ bea baako a wɔfrɛ hɔ sɛ Zamfara, na wɔnom rekyerɛ sɛ adesuafoɔ wɔ dan mu sua adeɛ anadwo ara, yɛ a ebinom nso so adeda wɔnom nkaabi nhyɛmuɔ. Ná Korɔnfo awɛmfoɔ ne nnipa bɔnefoɔ bi a na akodi ahyɛ wɔn ho ma ba bɛto hyɛ nkwadaa yi su a wɔnom kyekye nkwadaa ahodoɔ pii no ara bɛboro bɛyɛ sɛ ahaasa ne edu nson. Ná wɔnom kyerɛ sɛ nkorɔfo yi de wɔn kɔ kɔsieeɛ na yɛnnim baabi koro a wɔnom de wɔn kɔ yi. Wɔnom frɛɛe sɛ mpaninfoɔ sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn de nkwadaa no ba deɛ a ɛnneɛ wɔnom mpɛ sika a ɛmu ɔduro paa mfa ma wɔnom ansa na wɔnom atumi agyaa mmɔfra no mu. Na yɛn nyinaa bɛhyɛ no nso a seesei Nigeria man mu amim fa yɛ a seesei ɛkɔ soɔ hɔnom yɛ adeɛ a ɛnnyae paa. Adeɛ kye adeɛ sɛ nyinaa sɛ yɛfa binom domum yɛde wɔn kɔkɔsie na yɛpere sika yɛ mu oduro brɔfo kasa mu yɛfɛ no sɛ ransom ansa na yɛagya wɔn no ɛyɛ adeɛ a ɛkɔ so paa titiriw paa sɛ woyɛ ɔdefoɔ wɔ hɔ na yɛhwɛ wo ba baa anaasɛ wo ba aberantɛ yi a wodɔ no paa na wɔnom atetɛ no ara akyi no akɔ akɔsie sɛ woamma wɔn sika ɛmu oduro a ɛneɛ yɛbɛteatea no ara asɛ yɛbɛku no ara nie na agya wɔ ayamhyehyeɛ ɛno na ɛnam so ma wɔkɔkye mmɔfra yi gyina domum a Mmɔfra mmaako mmaako ɔhasa ne edu nson yɛ a ɛnnɛ yɛ hu na ɛba bɛto ɔman no soɔ. Na wɔnom kyerɛ sɛ dwoɔ da yi ara na aba abɛda dwa sɛ seesei deɛ saa nnipa bɔnefoɔ yi a wɔn bɛfa mmɔfra nyinaa domum no, wɔnom agyaa wɔnom nyina ara wɔ Nigeria abɔnten so a ɛberɛ yi a wɔn de wɔn kɔɔ apɔmuden bea kɔkɔhwɛ wɔnom nnompe mu ne wɔnom nipadua mu sɛ kyɛmatuo bi ammɛn mu no, ampa biribi aba abɛda dwa pefee sɛ Obiara ho anka. Na ɛno na ɔkasamafoɔ baako bi a ɔwɔ Zamfara abɔnten so yɛ Suleiman Tanawu anka. Wɔne nsɛntwerɛfoɔ rebɔ nkɔmmɔ no, wɔnom kyerɛɛ sɛ, nnipa no srɛɛ sɛ nka wɔnom mma wɔn sika ansa na wɔagyaa mmɔfra no, nanso so no, wɔnom antumi annya biribiara amfa amma wɔn. Yɛde amanfoɔ nkuro so nsɛm no rekɔ akɔwie wɔ Twitter so, na ntetee a abɛtɔ KSBN TV nsɛntwerɛfoɔ apono so kyerɛ sɛ Twitterfoɔ no ahunu sɛ nnipa binom fa nkyerɛkese ne frakadam ne azaa kwa bi so ka nsɛm de fa covid de fa covid nineteen ho a, ɛnyɛ nokorɛ. Nti wɔnom ayɛ no sɛ, ɛfiri nnɛ rekɔ, wo a wobɛyɛ w'adwene sɛ worekɔtwa ntorɔ afa covid nineteen ho wɔ Twitter soɔ no, hɔ ara na kyerɛ sɛ wɔaba ne wo a, wɔma mmɛyɛ wo nsɛmhunu no wɔ Twitter no so. Ɛfiri berɛ yi a Covid 19 yadeɛ yii ne teeɛ, wofa abɛɛfo ntɛntɛn afidie, intanɛt, so a, baabi a wobɛfa biara, sɛ ɛyɛ Facebook oo, sɛ ɛyɛ YouTube, sɛ ɛyɛ Twitter ne ne ho mpempenadeɛ nyinaa da no, ntorɔ nko ara na mpɛn pii no a yɛamanfoɔ taa twa no hɔnom a ɛde binom mpo akɔ akɔwiawia afiase ne nneɛma ahodoɔ pii no ara. Na ɛno na seesei deɛ abɛɛfo ntɛntɛn afidie ne ntaban baako a yɛfrɛ no sɛ Twitter aba abɔnten aba aba abɛkyerɛ mu sɛ wɔnom ahunu sɛ nnipa pii no ara na ɛkurunkyirennsɛm ahodoɔ bi de gu wɔn mfidie no so a yɛ a na ɛmfa kwan mu, titiriw ne deɛ ɛbɔ amanfoɔ hu wɔ Covid nineteen yadeɛ yi abɛsen nsianwia mu yi. Na ɛno na wɔnom kyerɛm sɛ nanom hɔ mpo deɛ, nnubena yɛ a aba a seesei aman ahodoɔ pii no ɛrepere sɛ wɔbɛnya bie de awɔ wɔn adehyeɛ sɛ dabi wɔbɛtumi abɔ wɔnom ho ban afiri yadeɛ yi ho no, amanfoɔ de nam mfidie yi so yɛ a nsɛm a wɔtwerɛ nyinaa ne sɛ nokorɛ biara nnim. Na saa nnubena no a yɛde bɛwɔ wɔnom no so koraa mpo no, ɛyɛ akwannuasɛm bi a abɔkwasiburo no pɛ sɛ wɔfa soɔ na wɔde sɛe nnipa dasani. Ne saa nti, Ɛnni kwan sɛ wɔnom de wɔn ho hyehyɛ mu koraa kɔwɔ bie, na ɛno na Twitter mpanimfoɔ aba abɔnten aba abɛkyerɛ mu sɛ, Obi biara a ɔbɛka akɔtwerɛ saa nsɛm no bie sɛ nnuro yi a mpanimfoɔ agye de wɔ adehyeɛ ahoɔden biara nnim, na Covid nineteen nso nokorɛ biara nnim, yadeɛ biara nni hɔ saa, yɛ a seesei no amanfoɔ retwa saa ntorɔ no ma no tɔ temammufoɔ binom tirim nti. Twitter aba abɔnten aba abɛkyerɛ mu sɛ ɛfiri nnɛ kɔ, obiara a wobɛtwerɛ biribi biara a ɛfa saa nneɛma no ho a wonni nnyinasoɔ biara no, yɛbɛyi wo afiri so koraa. Yɛ a ɛfiri nnɛ kɔ yi, ɛnyɛ adeɛ sɛ wobɛtumi mpo abue Twitter anaasɛ wɔn. Enti wei yɛ nsɛm a Twitter mpanimfoɔ de aba abɛto dwa. Enti mo a mosɔre yɛ nkontompo ne nnabraba sɛ mokɔ twerɛ kuo adeɛ a wote borɔfoɔ ara twerɛ borɔfoɔ nti no, mokyerɛ sɛ Covid 19 ho asɛm deɛ, wokɔtwerɛtwerɛ ntorɔsɛm ne nneɛma a ɛnyɛ nokorɛ kɔgugu so ɛhɔ ara. na wo Twitter adeɛ no wɔma blɔk w'aba ne wo koraa wo nsi so bio na wɔma yɛ yɛ saa nneɛma no ɛwɔ so abusua yɛgya wɔ asu no anwummerɛ yi nsɛm a ɛbɔbɔ no de bɛsom mo no yɛde mo asi ase ne asɔsɔ ma dwumadi aka aba abɛto ase yɛ kae mo sɛ ɔdomfoɔ yɛ adom ɛkyerɛ nɔpa ban ne yɛde boakye bɛtena so no ma wiase nyinaa kyerɛ sɔre a sports breaking news ɛne other programs ahodoɔ ɛbɛtoa so. Yɛda mo ase ma mo ani teɛ ne hwɛ ɛnyɛ adom. Ɛnɛ ne nsesae na na yɛ aboa ama Libya Aboga Sedan Nkrumah production team a ɛbɔ me kyidɔm anwummere ma baabi a wowɔ biara no ɛtumi baeɛ ɛba bɛsom mo.